Okay, tutan ka chim dingmi cu a mak ngai. Chin miphun nih kan pupa hna chan in kan rak kalpi lengmangmi nunphung pakhat bantuk kan ruahmi culture zincei hmuh pakhat kaltak a za bak cangmi a herh ti lomi thil ah ka ruahmi pakhat um i cucu ka vun chim ve hmenh lai zeitin nan na ruah ning timi khi comment a rak tuah te la. Cucu zei da si ti cun a kum i tling cangmi kan fanu kan fapa nih anmah tein a hleng ah sualnak an va tuahmi kha kan fanu kan fapa nih mi fanu mi fapa an va tuk an va khawn tikah cucu a tuahtu kan fanu kan fapa kha ṭuanvo ngeitu le nawl ngeitu kha chimhmi tlaih i dan tati ṭuanvo va lak ko loin Hringtu a nulepa kha heh nawi kan hnupi hna sahringthi kan luanter hna kan nawl kan phiartermi hna hi tulio ram ṭhangcho le democracy ram ah um ti bak lomi si. Hi pawl hi zeiruang dah Laimi nih kan tuar i tiahcun kan fim lo zong kha si ti loin kan pupa hna chanin sal le bawi chanin an rak kalpi lengmangmi culture pakhat bantuk a si caah khan a phung ah kan ruah caah khan si. Cucacun hi cu kaltak bak a za cang. Daite ummi nupa ṭha mi daite zong nih fapa sual ngeih khawh a si. Anmah tein a kum tling cangmi nih leng ah sualnak an va tuahmi kha zei thei lomi nu le pa kha sahring thi va luanhter nawi va hnuhpi hi a kal ning zong a si ti lo tu chan ah cun kan fian bak ding kha a si i cun tu hrawng kan experience zong hin a fiang tuk cang mi si keimah zong hi tu bantuk vun chim zong hi nai tan kan ton mi thil khan a si ni zan ah khan chim ka tim nan chan ka nei lo USA ah cun a kum tling cang mi cu anmah nawllo nu le pa zong nih appointment zong lak piak khawh si lo anmah permission kha anmah sin in nawl peknak kha kan herh an kum tlin hlan tu kha anmah nawl in zeihmanh tuah kho lo khati khan a si kan ni chinram zong chin miphun zong nih kan hman ve har cangmi cu zeitindah kan fanu kan fapa nih inn pafa atuk avelh tikah anmah te atu avelmi cu nu le pa cu saring ti kan i lonh i nuai kan hmuh lai

Amah belte hi ka han ruah awk ummi cu Laimi khi nupi va ngei inn dang chuah hnu lawng khin kha bantuk kha aa sain lo kan kal nupi in neih hlan inn dang chuah hlan cu khati khan nawi kan hnuk hihi zong hi ruah ṭhan a za kum hleiriat ah an kum tling cang ti kan ruah ahcun kum hleiriat an tlin cang a leng ah anmah private te i nu le pa tel lo in nu i sewa hmang khun tu zong hote phun khawzei khua hei ti bantuk kha kha bantuk in kal lang zong ca khan nuai a nu a taktak ti cun pastor men nih khin fapa sual fanu sual chim khawh lomi fan ne cu minung timi cu pumpak bak kha si a cheu cu zeiti cawnpiak zongah cawnpiak khawh lomi in um i a cheu cu anmah tein an hnu an i rep an i thleng ko cucaah cun a kum a tling cangmi nih cun biachahnak nawl le khuaruahnak nawl an neih ve cang caah anmah Nawl a si cang ca zei a thei lomi nulepa kha kan pehtlaihter hna i kan nawi kan hnupi mi hna cu ngol a za bak. Amah belte ṭhami pakhat cu kan fanu kan fapa nih nupi pasal an neih lai i kan i nawi kan i nawl kan i patmi kan i len kaimi mu khi bantuk cu thil ṭha an si nain atu bantuk ah nai tan ah hi kong zong hi zeiruang ah dah ka lung a chuah tu ka vun chim ṭhan ti cun nai tan ah kan fa nau pa te tlangval pawl nih an vel kha tikah a veltu pa a nu le pa khami dai te ṭha tein ka dang pi an um zeihmanh thei lo sihmanhsehlaw ka kha an vel ning lan tua to ning kha a ṭhat lo tuk caah laimi kan kal tawn ning le kan nunphung le kan sining te khan kan naupa juna mang nih au hna zum hna kha bia an ruah hna kha thil nih khan tutan ka chimmi hi fakpi in khua ka ruahter mi si i juna mang nih au hna ka ti khan zum khan bia khan chim an vai hi hi thil tha tuk si juna mang nih a tua mi hi tu leo lai mi kan lungput le kan sining a herh bak mi le a kal ning te si a palh nak pakhat men um lo a hmaan tuk a herh tuk mi si a biapi tuk mi si amah belte makhakha bak khan zeidah no to sin kan hmu kho ti cun o kha bantuk kha ar e sai bak lo nu le pa pakhat me ni sai lo ti kha tu hin kan ton mi thil chung khan kan vun hmu kho mi si cu cha chon vun ruat ve lo comment zong a rak ṭe lo hi hi lai mi nih kan kal tak a za ko lo ma ya kan kal tak ko lo Nangmah bantuk miṭha te zong nih khan fapa chim khawh lomi na ngei kho. A sual tuk ah tlangval lio nih kan timi nan timi pa zong nih khan fapa ṭha nupa ṭha fanu ṭha a ngei kho. Pastor hmanh khi fapa sual an nei kho cu. Cucaah cun fanu fapa a kum tling cangmi a leng ah anmah private te an va sualmi nu le pa nawi hnupi cu ti ti rua kha a simple tuk ko cu mu aa saim bak lo mi khi si khatalei i bia dawh lo chin hru khi si cang cucacun laimi phungphai mu mai ṭha te lo upade kan rak ngeih hlan i pupa hna rak hman mi si kha bantuk in kal rih ahcun khua pengtlang tribal kha a chuak peng lai aa hnuk dok peng Cuca cun kan pupa hna cu khat khat an kal caah nu le pa nih fale sualnak an i ngaihthiam khawh lo cu an i huai. Nu le pa zong kha unau an nei ve, phun an nei. A khua khua peng peng khan a ra cang. Tutan i kan fanau velhnak a ton hlan zongah thih lonak kan rak tong khah. kha bantuk i kan culture a ṭha lomi kan i tleih peng ruangah kan i nawlpiar kho lo i a khua khua a peng peng kan kalmi khi cu ruangah Chinmi hi tu tribal group Falam Hakha te hna kan rak ummi khi tahchunhnak ah a foinak vun chim la mu va um hlah su law atu khin Falam i ralzam mipa nih khin Hakha Hakha mi that se lo kha khozei ti kha ra chut la a sai lo ma kha amah bak kha si ko Falam le vei ah khan zeihmanh a sai lo. Mah caah cun kha tete kha zeindah a thawk ti cun atu bantukin culture a herh ti lomi kan i tleih pengmi mu nunphung yince mu in ti men tuk culture pawl hi kaltak bak ding si. i fiang ten kan vun chim rih cun US hoi na cun a vai kan fa le kum tling cang mi kha an nu le pa zong hal ti hna lo keimah zong ka nu ka min ka pa min hal bel a herh ti lo cu sualnak tuah zong ka nu le pa min a sign ti lo kan fa le zong kha an kum tlin na cun an tlai na thong tlak na nu le pa pakhat min a sign lo ama belte kan fa le sualnak kha nu le pa kan i tel cun an kan tlai ve ko lai ama te le anga sual an tlai zei min a sign lo a hmat pungṭi na khan lumio zong a tel lo bata zong a tel lo amah bak ka ko amah la information amah a form number a chuah ni a umnak kan ni cu hakha pa ni falama mi that sela khozei hakha hakha huat na kar chu zei ruanga kan culture kha si a minung bak kha si hakha pa zong mithra tuk tor falam pa zong hmm na chungkhat zong ah mithra an um lai misual an um lai cu ca cun pumpak thil cu pumpak bak a si hi cu zakhat zakhat te te kue kue mu piang piang fiang fiang in kan thai kan thlei da ni kan ngol a za bak Mah lo ahcun matu pa le Hakha pa zong i vei tikah matu Hakha ti kha na ra colh i ṭihnung taktakmi a ṭha lo taktakmi culture a si cang ti khi kan tonmi thil in hmuh khawh a si caah khan na ruahning chap na duhmi bet na duhmi cun vun be law amah belte Chinmi kan culture nunphung ah hin a ṭhami thil an tampi tutan i ka chimmi tu cu A kum tling cangmi kan fale nih pumpak an sualnak kong kha si. Kha bantuk kha nu le pa saring tiva luanhter, va nawlter kha anmah pahnih ah daihnak um lo. Ka fapa nih innpa fa a tuk a din tikah nu le pa kan i sain lo. A tuk a denmi ta ka fapa cung aa ce ma? A ce lo, cuca cun sualnak a tuahmi kha ka fapa, keimah cu mi ṭha tuk ka si zong ka fapa sual cun tlai na sak aa sain lo. A simpal tukmi khi si. Cucacun hihi Laimi hna hi kan hruh si loin nunphung pakhat bantuk kan i sek chihmi a si caah a phung a kan ruah. Cang ai cu siar kal ah a fale siar kal ti bantuk kan si caah hin Laimi nih fak piin punishment tuah i social ah public ah ah mahi cu ah kan thanh i kan nunpi kan kaltak a phu cang a za cang a cu cang te ka ruah na ruah ning khomen rak tuah ve lo ma lo ah khan chon khozai ti khara lai ma hna khua cu ti khara lai hote chung ma hna chung cu e a pa zong ti kha a sign lo chu mu minung pakhat a si ve chu pakhat a tling chang mi nu tling pa tling ni ama te va sual na kha a pa khe ho de si ti khana ra lamang Cucacun kum hleiriat i ri kan khiah a si cun kum hleiriat cung kha cu nu le pa kha pehtlaihter lo ding khi a biapi ngai. Pungphai mumai Law Upade Constitution a ngei cangmi ram ṭhangcho democracy ram ahcun an hmang bak ti lo. Atu bantuk i kan kalpimi kha cu a kum tling rih lomi kan fale ṭhekhiar dan si. A kum tling rih lomi nih innpa sualnak tuah tik nu le pa nih phisin piak si. Amah belte Laimi nih kan phisin dan tu cu nupi pasal an neih i inn dang an chuah hlan paoh kha si. Hi zawn zong an ruah awk ummi cu kum hleiriat in an kum tling cang tiah kan ruah si cun Sualnak tuahmi cu sualnak tuah bantuk in ṭuanvo ngeitu cozah le ṭuanvo ngeitu nih tolrel kha a ṭha bik. Amah belte a kum tlin rih lo cun a nupa sinah a chuahpi i nu le pa nih ṭavuan khaan piak. kha a kal ning CGSA zongah khakha a si i na hmuh ning vun chim tola biapi bak ka rua te ka rua hi cu vaya nizana khan chim kan tim chang nan chan ka nei lo i tu hrawng lai mi nih kan ton mi chungin ka hmuh mi a thar se nai tana salain am juna mang nih a tuahpi mi hna hrimhrim kan cun a hi cu chim lo cun a ngah ti lo ti kha ka vun ruat i jun amang kan naupa nih a tuahpi mi hna kha a tha tuk mi si sihmanhsehlaw kha kha bak khan nek listen kan hmuh khawh mi si makhahla na khan thih lo nak kan rak tong bel cang kha bentuk nunphung kan i tlei ruangah a khua khua te hna bentuk in mu huatnak phun kan nei tahchunnak a laimi kan lungput cu ke lampi ah mifir um hna selo khozai hei ti hrawng khin akal cu a sai lo mifir pa kha amin bakin mu mifir pa kha kucho sin kucho adi cu mongba mongba adi cu panak parang adi cu khozai hote chung ti anu va pa anu pa mi hmai zong a diar bel lo bia chim bel lo mi mi tha tuk mi dai tuk pathian ti tuk mi an fapa kha an rak chim kho ti lo va sual i na nawl hrim hna hau saring thi na lem hna hau mipi hmaiah tha in nawlnak be chim hei ti na khi chu vai kanmah tu kha vai phungphai mu mai kan thei lo tuk ruangah a mi Buli tuahmi kha kan va lo lehlam cang ko lo ma. Cucun hmuhning vun chim ve lo cucu tu lio i Laimi i kan pietanang ngan bik ka ruah ca khan hi video hi a thei tlak bak tin ruah cun sharing in vun ka bawm law like sa subscribe zong thazang vun ka pe ve ti zong kha som ka thank you for watching